İlâ'l Mescidil Aqsa'llezî bâreknâ havlehu linuriyehu min âyâtinâ innehu huves-semi'ul basir. Sadakallahu'l azim. Muhterem müslümanlar! Bazı zaman ve mekânlar içinde olıp keçken müim adiseler sebebinden qıymet qazanırlar. Bu qıymetli zamanlardan biri de Ögümizdeki bazar künü, Recep ayınıñ yigirmi yedinci gecesi, yani Mirac gecesidir. Bu gece Allahu Taalâ sevimli qulı Muhammed Mustafanı, aleyhissalâtu vesselâm, Efendimizni Mekkedeki Mescid-il Haramdan Qudüste yerleşken Mescid-i Aqsağa mücizeviy bir şekilde yolcu etti. Biz buña İsra dep aytamız. Artından da Mirac kerçekleşti, yani Peyğamberimiz aleyhissalâtu vesselâm Cebrailnen beraber köklerge, yüce maqamlarğa çıqarıldı ve oña mülk ve melekut alemleri kösterildi. Bu aqta hutbemniñ başında oquğanım ayet-i kerimede Yüce Allah böyle buyura, Bir gece, Oña ayetlerimizden bir qısmını köstereyik dep, Muhammed qulunı Mescid-i Haramdan etrafını mubarek etkenimiz Mescid-i Aqsağa alıp barğan Allah noqsan sıfatlardan uzaqtır. O, aqiqaten eşitici, körücidir. İsra Suresi birinci ayeti. Bu mücize Peyğamberimizniñ Medinege icretinden yaqlaşıq bir yarım yıl evvel, bir yarım yıl ögüne, milâdiy altı yüz yigirmi bir yılında meydanğa keldi. Bu adise Peyğamberimizniñ emcesi Ebu Talıp ve apayı hazreti Haticeniñ vefat etkeni, müşriklerniñ basqıları artqanı, Taif ziyaretinde taş boranğa tutulğanı ve müşriklerniñ zulumına dayanmağan bazı musulmanlarnıñ Peyğamberimiz tarafından Habeşistanğa, yani Efiopiyağa köçmege mecbur olğanları bir zamanda olıp keçti. İşte böyle bir qıyın vaziyette olğanda Yüce Alla Peyğamberni Miracnen şereflendirdi. Qıymetli müslümanlar! Miracnı sıñırlı küçümiznen, sıñırlı aqlımıznen ve tar ölçülerimiznen degil de, er şeyni bilgen Allahnıñ sıñırsız qudreti cietinden Baqmalımız ve bilmelimiz. Asıl, bizim añlaycağımız, bu vaqianıñ insanlıq içün maddiy ve maneviy yükseliş sıñırlarını köstergen bir mücize olğanıdır. Meselâ, namaz Mirac esnasında farz qılındı. Onıñ içün namaz, Peyğamberimiz de buyurğanı kibi, müminlerniñ miracıdır. Nasıl ki Mirac Peyğamber Efendimizni Allahqa doğru yükseltti, öyle de namazımız ve bizim qılğan namazlarımız bizni Allahqa yükselte ve yaqınlaştıra. Bundan da ğayrı, Miracta Peyğamberimizge Amener-Resulü degenimiz Baqara Suresiniñ soñki üç ayeti endirildi, ediye etildi. Bir de Peyğamberimiz Anda ümmetniñ afu etilmesi içün Allahqa yalvardı ve Yüce Allahqa sevimli Qulnıñ günahkâr ümmeti içün aqıtqan közyaşlarını cevapsız qaldırmadı. Şerik qoşqanlar tışında, Allahqa ortaq, şirk qoşqanlar tışında, günahkâr musulmanlarnıñ cezalarını çekken soñ, epsiniñ cennetke kirecegine söz berdi. Bu mübarek gecede sevimli Peyğamberimiz bizge Allahnıñ bu müjdesinen beraber bir de şu emir ve yasaqlarını alıp keldi, Yalıñız Allahqa ibadet etiñ, Oña iç bir sürette ortaq qoşmañ, ana ve babañızğa ürmet ve itaat etiñ, soy-sopqa, fuqarege, yolda qalğanlarğa yardım etiñ. Aqlarını veriñ, israf etmeñ ve saranlıqtan, cimrilikten saqınıñ. Fuqare olurım, baqamam dep qasevetlenip, balalarıñıznı öldürmeñiz, yani abort yapmañız. Yetimlerniñ mallarına toqunmañız, olarğa mülâyim davranıñız. Zinağa yaqınlaşmañız, Aqsız yerde insan öldürmeñiz. Bergeniñiz sözni tutuñız. Ölçip, tartıp bergende tas-tamam beriñiz. Doğrulıqqa diqqat etiñ. Bilmegeniñiz bir şeyniñ peşine tüşip te, körü-körüne artından ketmeñ. Yer yüzünde qopaylanıp ve büyüklenip yürmeñiz dep buyura Allahu Teala İsra Suresiniñ yigirmi üç, yigirmi doquzıncı ayetlerinde. İşte, qıymetli musulmanlar, bu gece Allahnıñ Ayetlerini oqup añlamağa tırışayıq. Rabbimizge şükür etmek, bütün müslümanlar, keçmişimiz ve özümiz içün dua etmek ve günahlarnıñ bağışlanmasını soramaq, namaz qılıp Allahqa yaqınlaşmağa

Ve lezikrullahi ekber Vallahu ya'lemu ma tesna'un Oquğanım ayette Allahu Teala buyura ki, Şübesiz Alla adaletni, yahşılıq yapmaqnı ve soy-sopqa yardım etmekni emir eter. Edepsizlik, fenalıq, İsyan etip zulum işlemekni de yasaqlar. Tüşünip uymañız içün sizlerge nasiat verir. Cumañız hayırlı ve mübarek olsun. Muhterem müslümanlar, bir ilânımız vardır. Beşirov Aziz degen bir qardaşımız ağır bir hastalıqqa oğradı. Bu evlâdımıznıñ başı ve ayağı tutmay, öyle bir hastalıqqa oğrağan. Oña yardım olaraq bugünki cuma namazından soñ toplanacaq bütün paralarnı olarğa, işte, qorantasına yardım olaraq yollanılacaqtır. Bergen sadaqalarıñızdan, bergen yardımlarıñızdan Alla bu mübarek künlerde eñ güzel bir şekilde razı olsun inşallah.